kunzi ukanyenga munhu pakuzwa kutaparara mm. munhu aida kuroorwa akabva apindura kuti ndo zvamunoita
eh, mwana wangu arara nemombe yake akarara nemombe yake
changamire ah, vanhu vakanga vakaripota nyaya yatikazoti discharge vasira uye kudai kusungwa chika kudai saka ndobva ava vazomhan'aravo yavo nyaya yekuti vakatukwa pavakamboitaura chiti kwakusvika tomboenda kanza mukagara hana mutasi nhasi uyu ano nguva apuwa kutsamba haana kuuya nemari yedare kusvika parishi saka anenge
zvasunga kumba

changamire vabvunza mubvunzo saka pindura mubvunzo
eh, samu ndakariona musi wa 15 ndakariona musi wa 14 asi ndakariona musi wa 15 chita kuti yanga ri chipiri chesvondo irori handina tuisi bandindatova samuni

Chorizo wakandituka ndokuchibowa mbeu presidential eh, nhau iyi yakaenda kwabushu eh, mazuva ayo unoku amba makusati mako ndaenda kwabushu wakatadza kubhadhara kusvikana ndizitouya kuona kuti akuda kubhadhara asi kutomboda eh, ndo nhau yokutanga zvokuti
akaramba kubhadhara yokundituka eh, ndinotova nojudgment yacho wechipiri ndeyekuti eh, chioreso achioreso wakauya wachiti mwana wangu arara mumombe yake akarara mumombe yake zvinova zvisiri izvo akandisvibisa judgment yenyaya judgment yenyaya yekwabufi right eh wakandisvibisa zita eh kuti mwana wangu akarara nomombe yake shono hunge nyaya iyi yakaenda kucourt ndiwo wakaiendesa kukoti tikaenda kukoti akatonga yakapera nhasi wakauya nayo kuno takateera so vanhu takanga tiri vasungwa panguva idzodzo dzese dzokuenda kukoti nokuuya kuno tauya kuno achiuresa hawana kukunda wakangouya the first day awauya kupresenta nyaya pamwe apa pese hawana kusvikana hawana kuuya eh, kusvikira na dare rati aiwa apa hapana nyaya apa Eh, dare ramboti chiuya nemawitness wakati shuwa mawitness ndinawo bva ipapo hawana kuuya kusvika nanhasi sokuti mari yamukutaura kuti yedare ndinopurazira ndichiti mari yedare rawakakwira iro rokuti mwana wangu akarara nomombe hawana kubhadhara svika nhasi futi hawana kubhadhara semaplies nokwakushu hawana kubhadhara mari yedare yacho futi Wakangobhadhara inge 10 dollars ndisingakanganisi kusvika nanhasi, saka ndatadzawo kuziva kuti eh, zvikureva kuti kudii. Iyozvi pamusoro mwana wangu tanga tino uro anga ano urongwa hwekuti aroore muna December Mukadzi paakangonzwa e, nyaya dzichibuda pasocial media akati ai nini nozvako bodo ndo maitire enyu iyo zvaako musha kwatogara uko hako akatire baba regai ndibuda ndokuti ya chimiro handichisina

eh. right mapiwa judgment yenu uyo akatadza kubhadhara kwamushu makadzokera here kundoti judgment yamukandipa ye munhu yaana kubhadhara haa ah, ndakadzokera kakawanda ndakatodi eh, pakutanga akamboti mudzimai wanga ari kurwara zvikachinzi ndiye chioreso
Eh, enda kotenga chikonzi kwamusha ndakubhadhara mari yechikonzi judgment iko kudhara kubhadhara mari yenyu yechikonzi yopera nyaya kwamusha iye mwana wenyu toidhilaa kwamuya
Eh, mawiri ana andaita changamire yekuti onini ndakanga ndapindirawo mukuroora kwomwana wangu ndakambopindawo kunyengeredza vabereki womukadzi muroora uye kuti aimoye ah, eh, hapana nyaya apa apa ah, ndatoona kutoti ah, ndinobva ndabata mudziwa
chinhu hachatoda kutaura kwamuri ndizve kuti muri muleadership you are a leader mune responsibility yekubatanidza vanhu ndizvozvo kana muchibatanidza vanhu it means munofanira kudzidzirawo kuregerera zvimwe zvinhu ka wamati unoba ndingodzoka kunyaya 2207 tiramba tichingotenderedza nyaya idzodzo muri kutotendera satani kuti agare munzvimbo menyu kana vadhimoni chavanoita se zvimwe zvacho munoitawo muchiita muchidiwa mumoto a ah, zvakapfuura zvakapfuura kuitira kuti muri kufambire mberi because muri leader ndizvo izvo atotenda eh.
changamire eh, mhosva hadzifanire kuramba dzichingopara mhosva dzifanirwa kuramba dzichingodi dzingopara tanzwa history yemurume uyu musungwa uyu yaitsika yake vakaenda kwachief bushu haana kubhadhara akanzi abhadhare kutongwa kwake mari yedare haana kubhadhara akanzi abhadhare kutongwa kwaakaita haana kubhadhara Ava baba vawira zita ravo sedzinza kunzi ukanyanga mumba kuzi kutaparara mm. munhu aida kuroorwa akabva apindura kuti ndo zvamunoita kudzinza kwenyu saka uyo akabuda munomu manje iye dare remunomu haana kubhadhara mm. abuda munomu achifamba chete kuti avaseresalida anoenda kusvika kuvhireji kuti handazva ndinoitwa maenda kumadzimambo maviri vatiitei imimi matodzeta munotsvaga mwana wenyu saka uyo akugena ground saka mhosva icharamba ichiparwa changamire zvokuti vanhu avo verudzi uru changamire havasi kurespekta madzimambo Kwabusha hana zvaakaita kuri kufuti kuti kuita achasvika akakoita zvatoda ka ona zvimwe zvacho ka isi tiri kuti nyaya iyi ine iri kuinvolva kuti koti ine isi koti iri pamberi yakatonga nyaya ikati sichanja mukomana iyi koti iri superior pane imwe Ye, nyaya akadisa iyi inzwanzo iyi akanzi haana chi mhosva nekoti Mm.
saka zvinochireva kuti isusu okuno akavaitika kuti nyaya iyi changamiro vakati nyaya iyi hakusisina chii hakusina mu zvokuti kana idefense kune mupfana anogona kutaura kuti no ndakanyeperwa munhu wese anonyeperwa asi chokwadi ndechekuti mukomana haana kurara nei munhu uyo ataura anyepa anyepa asi zvabuda pachena kuti haana kudi kodii akataura zvatadaka saka tiri kuti isusu
Baba ava havana kuti vauya kunoripota nyaya yekuti mwana wavo akanyenga mwana, vanonodipota deformation of character yekuti takapomerwa mhosva isi tisina chi tisina mhosva ndonyaya yandanzwa yavaripota yekusvibiswa zita
I'm sorry, Anna. Nenda kuenda kumba mwaro. Baba, baba. Munoyera chii? Mukama. Mofu. Mushande kuri. Kwa murema. Kwa murema. Ndune amugere mune masabhuku anditi? Oh. Kune madzima. Oh. Mukunzwika kuti mimi makamboenda mudariro imwe remadzima. Vanobuda musina chamaripira. nhasi uno makusangana nemapepa afuta kushedzera mumatare emadzimambo mukuoneka mukuuya muri munhu musina chamukugona kuripinda futi zvekare isusu makurokota mambo tichinzwa kuti kune nhoroondo dzimwe hongu hatipinde mudare renyu but tichiona kuti mumapapu mukusika mumatare madzimambo kutudza ah, kwacho unofuka tenge taona kunge kwanyanyitsa makudzidza madzimambo yakaraswa futi munomunyaya asina kuuya kuuya imimi nhasi mopinda mobuda apo mhofu hamuna kusiya kana dhora kana sendi munomu zvinorevei two mune nhau dzedeformation kuti makutotukirira vamwe marudzi kakanotatura kunyika ati mombe dzozodii nyaya dzacho hadzichabude futi mune zvakanaka inini chandangoshora mhofu kuti imimi kana muri munhu muvanhu hamufaniri kudzidzisa mataro emadzimambo mambo vangabve kumba kudriver kuuya pano kosvika imimi chipinda chete mongobuda kunge munhu asingazivi kwasabhuku chaiko kunoripira nekukura kwamaita mune makore enyu tikuona kunge makudzidza isusu ndo paya paya tinozokubata yekuti ayo kana kune mari inodiwa tine kodzero kuenda neyemito nokuisa masewo emapurisa anouya nemari yedare ozokutorera ikoko tozoziva kuti makugona kuripira nekuti tikakuonai makudzidza madzimambo kureva kuti nyika yatotengwa kayapei pagadzise mhuri ipapo mupadaire mambo zvakanaka nekuti hazvizobuda maita baba sokoro mataura soko rakanaka vanhu vakazodzidza dara dare dzere vanhu dare Imi musati kana musatamba nechangamire muchiita zvamunoita izvi. Kana wapiwa samoni huya wakatakura tunhu twako twaunoziva kuti unonobhadhara samoni huya wakaronga maz- mazwi ako kuzi kuti musi wakuitendedza dare nyaya dzamambo dzakawanda dzekutonga muno musatiwestira mambo dare nguva
Eh, shuwa samunhu rakauya
paripo pano kuongewa ndakatochera mbututu kunokurudzwa mbututu takachera gomo rakadai so ndichiti ndione maringe
mari ndakabuda nemuridzi
weinjini
mambo

tikakuti bhadhara mari yedare ukati zvavharana ndichauya kudare saka chokutanga chatinoda kukuudza ndechekuti isisu matare emadzimavo munhu tikakuti huya for two times singati ndikoti nyaya inotongwa usiku yopuwa judgment usiku chokutanga chandida kukuzivisa ndechekuti paipawo kati iwewe handina mari nditi kuuya nyaya yemukomana wakamhangarira takairasa takaitonga tikaona isina uchapupu nokusauya kwako out nyaya nhasi uno nyaya yomumhangari vanovaa wakanzi namushu bhadhara mbudzi three nhatu igore ripi kwese ikoko kushaya kuzvidza imbomira usana kwaguma kuzvidza nokuti kana pano four five years six years kushaya che wakaenda tadza here kuti sabhu sokugarisana ndaona imbodzi Ndiri kutsvaga vaitadza kuzokuregerera. Saka iwe uri ndurura. Chaiyo chaiyo chaiyo. Ururani hwako hwekuzvidza madzimambo kuti handibhadhare mari dzigare vachangonoita nazvo. Saka isu tiri kuti changamire anofanira kuripira baba zvakanzi aripire mbudzi nachuchu mari yedu yedari tinoida muswachuke zvokuti uri kushaya uri kudii hatinei nazvo hmm. zvataura nzi ukapinda masales hama dzinouya chokuchoku ine zeyabva ikutadza kukuwanika chokuchoku sekuyo ndimi munenge muchiti hatinei nomadzimambo nemasaka nyaya yavari kutaura kuti yakanzi mbudzi nhatu yakanzi mbudzi mbiri yavari kutaura zvekuti kana muri kufona munokwanisa kufonera saka ndiyakakwanisa kutaura ndichiti

Murume uyu akauya akaripota muno mukuti anyengerwa mumunda nemwana wevavo ndiye akauya noripota ka haana kuuya kudai makati next date haana kuuya kudai haana kuuya kudai nemari yacho haana kubhadhara kududzira kuti nyaya iri mudare muno ndizvozvoka tererai iri mudare muno kuraswa kana kusaraswa ijudgment iri mudare ripi rachipi chipadzi uyu murume uyo akaenda kukotu mwana mukomana uyo akasvika akanzi haana mhosva ndizvozvo nhasi ava vauya ava kuti nemwana wangu iye uyu nedzinza rangu zita rangu inini rekuti chitate rasviba ndozvawira baba rasviba pane nyaya ndipekuti radi rasviba mamwe zuro akavatuka vachibhowa mbeu yapresident ndizvozvo nhasi obva avatera futi kumumba imwe chete iyoyo manyenga mayo munhu mongokuteta apaite changa inini pane nyaya yangu padeformation of curricle kana muno munhu asi changamene musingakwanise kuitoka kuti mwana wacho gaapa ava ngo anotora mwana awe muipe judgment nyaya pamusoro yemako nyaya yekuti akatukana nevaa ndofunga inenge ane six years kana seven years

nhau yakaitika mama nhau yakaitika kutaura kwandakaita inini nhau yangu ndakabva ndaitaura nyaya yangu ndopakanzi baba kuti mutuke imimi nhau yakaitika ndeyekuti
kandidi kuzoona kuti wati unokangama watokangama zvitaura mambo muno muno kuti urikugadzira yako nyaya

nokuti nyaya haina kuitika nezuro kana kuti gore rapera koti kana yatarisa dare renyu rinozogara pasi rozozeya kuti eji yemwana nezvekutaura nemahwitness akutaura nawo zvikauya asi mutemo neeji yemwana hazvitendere kuti titonge mwana uyu nokuti mwana anga ane age of chi isingatendere kuti atonge mwana saka dare rikazviongorora izvi svika dare rino ramambo rapa dzisize nekuti hatikwanisi kuti tirambe tikaita se tichitonga nyaya yemwana anga ari underage nekuti nhasi abuda muunderage nokuti anogona kuya nemawitness nhasi ekuti zveshuwa mombe witness neuyu nouyu auya nayo mawitness ake asi ikaitika mwana ari under age e zvino mwana abuda kuti under age ndo saka asesa vangu vati iyo ngatiitese vangu vava vatopaona ipapo saka iyi yekuti wasvikidzwa zii inodzoka futi pati munyaya yakaitira mwana ari chiezvino mwana munyaya yakaitira munhu iye ane 30 years asikaitira mwana ane 14 years haina kunzi ngotererai vakanga vasipo kunzwa kunosiyana payakanotongwa yaanga ari pasi pamakore handiti zvikanzi kunyepera mwana hmm. ndobva muno maazi yachimba ngana ndokusho mumwe chete kuti munhu akarara nechii mushure mokunge paitwa nyaya yekunzi aida kusunza imwe nyaya yakanga yaitika aida kurandidzira vake yacho handiti ndopaakafurirwa kunzi enda kunomhangana nyaya iye nyaya iye ndobva taiita muno haana kuuya isu pakutanga pachitira kuti enda kunotora mawitness ako witness kana wochititsa nyaya ikaitwa hauna kugutsikana kukoti enda unotora mapepa kukoti zviriko unouya namachemedze bhobho ndiangarisabho aitonga muma ndobva aendaula haana kuya nemawitness rwadzati aitaura zvekunyepa

unobhadhara kugovernment nokukuenda kujeri asi zvinhu zvangu ini hazvina kudzoka unedzoka kuna mambo kana ukarepa mwana wangu unoenda uko asi kuno kunouya futi kuchiwana zvinodise mune nyaya saka navati anobhadhara anouya kuripota mwana wavo nomuunza uya kuripota yakasvibiswa iwo enda kusaina mbudzi dzigune nadzimaidariswa tufekusangana pano kandi ukumbira kutaura mamudrisi eh, pandakundikana kuuya ndakuvara kumbo
ndikatadza kuuya dai panga pane foni number semanyira mama akaita pasamonei